پاشان بە کردەوە جێبەجێیان بکەین بۆ ئەوەی دنیا و قەبر و قیامەتی خۆمانی پێ ئاوەدان و ڕووناک بکەینەوە بە پشتیوانی خوای گەورە لە وتاری ئەوڕۆ باس لە کەسایەتی ئینسانی مسلمان دەکەین هەندێک لە تایبەتی تایبەتمەندی ئینسانی مسلمان یەکەمیان خۆشەویستان ئینسانی مسلمان دەبی ئیمانەکی پتە و کامل و قایمی هەبی وە هەروەها بە بەردەوامیش ئیمانی خۆی شەحن بکاتەوە و نوێ بکاتەوە خوای گەورە لە قورئانی پیرۆز دەفەرمێ یا ئەیها الذین آمنوا ئەی ئیمانداران آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن یکفر باللە وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا ئەی موسڵمانان ئەی ئیمانداران بە بەردەوام ئیمانتان بەخوای گەورە هەبیتن بە بەردەوام ئیمانی خۆتان شەحن کەنەوە ئیمانتان بەخوای هەبی و بەردەوام بن لەسەر ئەو ئیمانەی کەوا هەیتتان ئیمان بەخوا بە پێغەمبەرەکانی خوای گەورە بە هەموو پێغەمبەران وە هەروەها بەو قورئانەی وە ئەو کتێبانەی کەوا پێشی قورئانیش دابەزینە وە بە مەلائیکەتەکانی خوای گەورە وە بە ڕۆژی دوایی ئینسان دەبی ئیمانی بەوانە بە هەر هەمووی هەبی وە هەر کەسەک کافر بی خوای گەورە دەفەرمی هەر کەسەک کافر بی بەوانە ئیمانی بەخوا نەبی ئیمانی بە بە کتێبە ئاسمانیەکان و بە مەلائیکەتان و بە ڕۆژی دوایی و بە عذابی قبر و بە ژیانی بەرزەخ نەبیتن دەفەرمێ ئەوە گومڕا بووە و گومڕایەکی زۆر زۆر دوور خی گەورە دەفەرمی خۆشەویستان ئەوە معلومە لە هەمووتان طبعا هەمومان ئیمانمان بەخوای گەورە هەیە بە کتێبە ئاسمانیەکان بەوانەی کەوا واجبە لە سەرشانیمە کە ئیمانمان پێیبی بەس ئەمە کە ئیمانمان بە خوای گەورە هەیە کە ئەمە دەرین لا اله الا الله کە هیچ خوایەک نییە هیچ پەرستراوەک نییە بە حەق ئیلا خوای گەورە نەبیتن ئایا ئەمە ڕاستمان کردیە لەگەر ئەو وتەی کەوا ئەمە دەیرین لەگەر ئەو ئیمانەی کەوا هەیتمان ئایا لە غەیری خوای گەورە لە کەسەکی دی دەترسێی ئەگەر لە کەسەکی دی بترسێەوە تویمانت بەخوای نییە لەبەرەوەی زەرەر و زیانەکان و سوود و قازانجەکان هەمووی بەدەست ئەللایە ئەگەر ئەتوو هەر بەرنامە و هەر فکرەک و هەر پرۆگرامەک و

ئەوە ئەتوو گومڕا بووی ئاگادار بە کە دەرێی لا الە الا اللە ئیمانت بە خوای گەورە هەیە نابی هیچ شتەکت پێ لە خوای گەورە گەورەتر بی و نابی لە هیچ کەسەکی دی زیاتر بترسەی ئەوەندەی کە لە خوای دەترسەی و نابی حیساب لۆ هیچ کەسەک بکەی ئەوەندەی کەوا حیساب لە بۆ خوای گەورە دەکەی و نابی هیچ بەرنمەک و ئەفکارەک و حیزبەک و پرۆگرامەکت پێڕاستتر بی لە بەرنمەی خوای گەورە نابی ئەتوو دژایەتی بەرنامەی خوای گەورە بکەی لەبۆ چ لەبۆ ئەوەی کەوا ئەتوو فکرەچی دی و حیزبەچی دی و بەرنامەچی دی لە خۆت ڕازی بکەی لە بۆ چەند قازانجەکی دنیایی لە بۆ چەند فلوس و دینار و درهەمەکی ئەو دنیایی بە دوو ئەو پارە و سەروەت و سامان و دنیاکەتی کەچی بەرنامەی خواشت ئیمال کە دێو درێژ ئیمانم بەخوای گەورێ دەرێ ئیمانم بەخوای گەورێ دەرێ لا ئیلاه الا الله دەبی ئەتوو ڕاست بکەی لەگەر ئەو لا ئیلاه الا اللهی کەوا دەیرێی ئەوە یەکە کە لە کەسایەتی تایبەتمەندی ئینسانی موسوڵمان دەبی ڕاست بکا لەگەر ئەو عەقیدە و بیر و باوەڕەی خۆی کە هەیتی ئەگەر ڕاست دەکەی دووەمیان خۆشەویستان ئینسانی موسوڵمان دەبی دەست پاک و ڕاستگۆ بی دەبی زمان پاک بی دەبی ئینسانەکی ڕێک و پێک بی دەست پاک و زمان پاک بی نابی کەسانی دەوروبەرت لێت بترسێ یەعنی کەس نەتوانی ناموسی خۆی تەسمیلت بکا کە ئەتوو خیانەتی لێ دەکەی ترسی ئەوەی هەیە کە ئەتوو چاو لە ناموسی بکەی ئینسانی موسوڵمان ئینسانی موسوڵمان دەبی دەوروبەرەکەی لێی ئەمین بن لە زمانی ئایا خەرک لە زمانت ئەمینە ئایا ڕاستگۆی ئایا خەرک لە ئەگەر ناموسی خۆی و خێزانی خۆی و چیژ و خوشتی خۆی بە سەفەرچوو لە لات دابنێ لێت ئەمینە دەتوانی لە لات دابنێ ئەوە کەسایەتی ئینسانی موسڵمانە پێغەمبەر دەفەرموێتن صلی الله عليه وسلم المسلم ئینسانی موسڵمان چییە پێناسەی دەکا کەسایەتی ئینسانی موسڵمان چییە دەفەرمێ من سەلیمە المسلمون من لسانه ويده ئەوێ هەموو مسلمانان خزمەکانی جیرانەکانی دەوروبەری ئەوەی کەوا برادەراتی و ڕفیقاتی لەگەر دەکا دەبی لە دەستی ئەمین بی زڵمی نەکا غەدری لێ نەکا تعدای لێ نەکا من لسانه و یده لە زمانیشی ئەمین بی لە دەستیشی ئەمین بی لە پاشەملە باسی نەکاتن غەیبەتی نەکاتن ئەوە کەسایەتی ئینسانی مسلمان ئەوە ئیمانداری کاملە و هەروەها خۆشەویستان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء دەفەرمێ ئینسانی مسلمان دەم پیس و

و هەروەها خۆشەویستان خاڵەکی دی لە تایبەتمەندی کەسایەتی ئینسانی مسلمان ئەوەیە گومانی خراپ نەبی ئەوڕۆ گومانی خراپ بردن گەلک زۆرە بەڕاستی دەرێ ئەو ئافرەتە عیلاقی لەگەر ئەو کوڕی هەیە ئەو کوڕە عیلاقی لەگەر بیست ئافرەتی هەیە ئەو تەلەفۆنەی لە خراپ بەکارهینا ئەو تەمەشاکردنەی بە خراپ بوو گومانی خەراپ گومانی خەراپ وەڵای ئەو مامۆستایە پارتیە ئەو مامۆستایە یەکیەتیە ئەو مامۆستایە فلان حیزبێ فلان ئەفکارێ هیچیش لەسە نیە ئەگەر ڕاستی دەرێ دەرێن ئەگەر پشتەچی نەبی ئەگەر حیزبی نەبی کو دەوێری قسانە بکە لەسە مینبەر ئەگەر قسان ناکا دەرێن وەڵایەوە بەس مەلانیە کاکە گومانی خراپ نەبێ ئێ ئەتو بە هیچ شتێک ڕازینی ئەگەر قسەی دەکەی دەرێ ئەوە کو دەوێری قسەی بکە ئەگەر حیزبی نەبی ئەگەر کەسەکی لە پشت نەبی ئەگەر قسەی ناکە دەرێت خۆ ئەوەش مەلایە

دەفەرمێ ولا تجسسوا جاسوسی لەسەر یەکدی مەکەن ئەوڕۆ مسلمانە و جاسوسی لەسەر برای خۆی دەکە بەس لە بۆ بەرژەوەندیەکی کەمی ئەو دنیای دینی خۆی و عقیدە و بیر و باوەڕی خۆی دەفرۆشی لۆ ئەوەی دوو دیناری پێ بڕی ولا تجسسوا جاسوسی لەسەر یەکدی مەکەن ولا یەختە بعضکم بعضا هەندێکتان لە پاشەم لە باسی ئەوەی دیتان مەکەن

ئایا پێتان خۆشە گۆشتی برای مسلمانی خۆت ئەوەی کە غیبەتی دەکەی بە مردی بیخۆی فەکەریهتموه خۆ پێشتان ناخۆشە کەس شتی وەها ناکە ئینسانی مسلمان دەبی مسلمانان لە دەست و زمانی ئەمین بن خۆشەویستان گومان بردننی خراپ نمونونەک دەینین و لۆ ئەوەی کەوا زیاتر و باشتر لە بۆمان ڕۆن بیتەوە هەرچەندە باس کرایە دووبارە دەکەینەوە ئینشاء الله فی العادە ئیفادە لە شاری مدینەی ئافرەتەک وەفات دەکات بانگی مردی شۆرەکەی دەکەن کە لەسەر تاتە شۆر درێژی کرد جلکەکانی لەبەر کردەوە ئافرەتەکی جوان و ڕێک و پێک بووە دەرێ ئەو ئافرەتە مردی شۆرەکە کەسی لەکن نییە بەخۆ بەو جەنازەی دەست لەسەر عورەتی ئافرەتەکەی دادنێ دەرێ ئای دەبیت چەند زینات بەو عورەتەی کردبی دەبی چەند زینات بەو عەوڕەتەی کردبی ئەمری خوای گەورە وەدەبی کە ئەو ئافرەتە دەستی بە عەوڕەتی ئەو ئەو جەنازەی وەدەنووسێ و لێنابیتەوە دەستی بە عەوڕەتی وەدەنووسێ و لێنابیتەوە ئەوە هەر لە خۆی قسەچی کرد هەر گومان خۆ نازانی ئایا و ئافرەتە زینای کردیان نا بەس خوای گەورە بزانە لە مردیش قبول ناکات ئەتو بوختان بە مردیش بکەی خوای گەورە لێت هەر ناگری و قبولی ناک تەبعەن زۆر تاخیر دەبی هەموو دێن کە وەزعەکە ئاشکرا دەبی دەستی بە عەورەتی و ئافرەتەی و نووساییسی پێ ناکرد بانگی زانایەکان دەکەن ئەو زانایانە دەبنە دوو بەش هەندێکیان دەرێن با دەستی لێ بکەینەوە لەبەرەوەی مردی حرمەتی خۆی هەیە بەشەکی دیان دەرێن ناوەڵایی دەبێ عورەتی و ئافرەتەی لەگەری بینین گۆشتەکەی لە بۆ ئەوەی چونکی ئەوە مردیە و زندی احتیرامی خۆی هەیە لەو قسانە دادەبن یەکە چیان دەرێ کاکە ئیمامی مالیک مەوجودە لە شاری مەدینەی فتوا مەدەن هەتا بانجی ئیمامی مالیکیش نەکەن یەکەک لەسەر مەزهەبەکە بانجی ئیمامی مالیک دەکەن ئیمامی مالیک دەچی پرسیار لە ئافرەتەکەی دەکات دەرێت ڕاستیەکەی چیە ئەوم پێ برێ بەرکو خی گەورە عیلاجەکمان لە بۆ بکە ئەو ئافرەتە دەرێ وەڵاهی کە هاتمە ژۆرێ دەستم لەسەر عورەتی دانا گوتم ئای دەبی چەند زینات بەو عورەتەی کردبی ئیمامی مالیک فەرمووی هەشتا جەڵدەی لە پشتی ئەو ئافرەتەی بدەن لەبەروی بوختانی بەو ئافرەتەی کردیە هەشتا جەڵدەی لێ بدەن دەفەرمێ جەڵدەیان لێدا لەو ئافرەتەی لە هەشتایەمین جەڵدە دەستی ئەو ئافرەتەی خوای گەورە لی کردو لە عوڕەتی و ئافرەتەی دەستی لە جەنازەکەی بۆ فەرمویان یا ئیمام ئەو شتت ئەو عیلاجت لە چێن دەرێت دیتەوە فەرمووی لە ئاەتی خوای گەورە لە قورآانی پیرۆز کە خوای گەورە لە سوورەتی نور باس باس دەکا والذینە یەرمونە المحسناتی فجلدوهم ثمانینە جلدەتەن ولا تقبلوا لهم شهادە ابدا واولئک هم الفاسقون ئەوانەی کەوا بوختان بە داوێن پاکان دەکەن هەشتا جەڵدەیان لێ بدەن و هەروەها دەبنە فاسقیش وە شاهیدیشیان لێوەرناگیری ئەوجا خوای گەورە دەستی و ئافرەتی لە عورەتی وەی کرد ئینسان نابی خوای گەورە قبول ناکە بە مردیش بوختانی پێ بکەیت ئەدی ئەگەر بە زندی بوختانی پێ بکەی توخوا چەند لەمە بە تایبەتی لەناو ئافرەتەکان لەناو پیاوەکانیش ئەوە زۆرە زۆر گومانی خراپ بەیەکدی دەکەین زۆر بوختان بەیەکدی دەکەین ئەو ئافرەتە عیلاقەی لەگە فلانی هەیە ئەو پیاوە ئەو هایە ئەو کیژە ئەو هایە ئەو داکە ئەو هایە ئەو بابە ئەو هایە وەش نییە یان ئەگەر وەش بی زیاتر بەسەوە دەن ئینسان نابی گومانی خراپ بەیەکدی با خۆشەویستان و دوای ئەگەر کەسەک ئەگەر کەسەک هات بەتووی گۆت فلان کەس ئەو هایە ئەو هەبێ شەرعی کردیە عیلاقەی لەگە فلانی هەیە یان هەر شتەچی کە گۆت ئەتو نابی یەکەو سەر پێی بڕوا بکەیت ئەو کەسە بێناموسە ئەو کەسە ماری خەرچی خواریە ئەو کەسە عیلاقەی لەگەر ئافرەتان هەیە ئەتو دەبی ڕاستە خۆ بڕوا بکە یان لە بۆن مونە لە ناو فەیسبوک ئەوڕۆ لە ناو تۆڕە کۆمەڵاتەکان بەعام دەرێت وەڵاهی خۆشەویستان ئەمە مسوڵمانین بەس بەناو مسوڵمانین با هەر کەسەک هەستی هەر گەنجەک هەستی ڤیدیۆیەک لەسەر تو لەسەر من لەسەر هەر کەسەکی لەو مەدریسەی چا بکاتن دەموچاوی بێخیتە سەر دەموچاوی پیاوەک ئەو پیاوە عیلاقەی لەگەر ئافرەتەکی هەبی ئەتوو هیچ ئاگات لێ نییە بەس چا بکرێ لە فەیسبووکی براویتەوە بڕواب کە هەزاران هەزار خەرک دەبینی و تەمەشا دەکا و بە نەعلەتت دەکەن دەرن بزانە و بێخلاقەی ئێ کاکە ئەو ڤیدیۆ چاکرایە وەڵاهی بەرنامە هەیە نەک سەری لێ بکاتەوە بە بەرنامەی فۆتۆشۆپ سەری لێ بکاتەوە سەری ئەوی دی دابنێ هەر بەس دەموچاوی دادەنێ لەسەر دەموچاوی ئەو پیاوە ئی ئەو ئافرەتەی دەموچاوەکەی وەردەگری لەسەر دەموچاوی ئەو ئافرەتەی دادەنێ کە فاحشەی دەکە ئەتوو ئەگە ڤیدیۆیەکە دی دەبی ڕاستەوخۆ بڕوا بکەی یان لە بۆ نمونە لە مەسێنجەری ئێستا بەرنامە هەیە بەرنامە هەیە کابرا یەک نەفەرە بەناوی خۆی نامەی لە بۆ تو دەنێری یان بەناوی ئافرەت نامەی لە بۆ تو دەنێری بەناوی تو و هەر بەخۆشی نامەی تو جواب دەداتەوە هەر بەخۆی پرسیار دەکا و سەلام دەکا بەخۆشی سەلامی خۆی جواب دەداتەوە و جوابی پرسیارەکانی خۆی دەداتەوە ئەو زەدەوەرە با ئەتوو کە مەسنجەر و فەیسبووکت هەیە ئەوە نامەت لە بۆ ئافرەتە چی ناردی ئافرەتەک سڵاو سڵاو کوی باشی دەتوانین تعارف بکەین بەرێ دەتوانین ئەو زە دەستە ناو تەفاسیلەکە ئەو ڕسمانە براو دەکاتەوە خەرک هەمووی تف و نەعلەتت لێ دەکە نارێ کاکە بە ئەمن لێ بکۆرمەوە خوای گەورە نافەرمێ یا ئەیها الذین آمنوا

ئیسلام نینە نا بە جوانی و بە ڕێک و پێکی ئەوەی کە خوای گەورە دەیەوێ ئەمە ئەوها بی ئەتو هەر ڤیدیۆیەکی بینی ڕاستەوخۆ بڕوا بکەی و تفو نەعلەت لە کابرای بکەی خاڵە چیدی خۆشەویستان ئینسانی مسلمان ڕەحم بەوەی دەکا کەوا لە ژێر دەستیتی ئەوجە چ ئینسان بی چ خێزانی بی چ ئەولادەکانی خۆی بی چ گیانداران بی دەبی ئینسان ڕەحمی هەبی نابی ئینسان دژایەتی مار و منداری خۆی بکا لە مندارەکانی خۆی بدا ئەشکەنجەیان بدا خێزانی، ئەولادەکانی یان دەوروبەرەکەی، ئەوانەی لە ژێر دەستن، یان ئەو حەیواناتانەی کەوا دێن دێنە ناو مارمان وەکو مەسەلەن ئەوەی کەوا گوێمان لێ بوو دیتمان بە خۆمان ئەو کابرایە هەستایە ئەو هەموو ژارەی دەرخواردی ئەو پشیلانەدا و هەموو پشیلەی لەناو بردی خوای گەورە پشیلەکی بەواستە بە پشیلەکی ئافرەتەکی ئافرەتەکی داخل بە جەهەنەمێک پێغەمبەر دەفەرمێ صلی الله علیه وسلم وە واستە بەد ئاو کرد تێر ئاو کردنی سەگەک خوای گەورە کەسەکی بردە بەهەشتێ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما ڕەحم بەوانە بکەن ئەوانەی لەسەر زەوین ئەوانەی لە دەوروبەرتانن ئەولاد تا دەوروبەرتە هەرکێی هەبی ئەوەی لە ژێر دەستە حیواناتە ڕەحمی پێ بکە بەزەیت پێدابێتەوە لۆ ئەوەی ئەوەی لە ئاسمانە کە ئەللایە با ئەویش ڕەحمی بە تو دابێتەوە کۆتا خاڵ خۆشەویستان ئینسانی مسوڵمان یەکەکی دی لە کەسایەتی و شخصیەتەکەی ئەوەیە یارمەتی یەکدی بدە وتعاونوا على البر والتقوى خوای گەورە دەفەرمی ئینسان دەبی یارمەتی یەکدی بدا لەسەر کار و پیشەکی چاک کابراەک خانیەک دروست دەکا کابراەک ژن دەینی مەشروعەکی لە پێشە مەشروعەکی خیر یارمەتی بدە ئەگەر پارەت هەبوو بە پارە ئەگە پارەت نەبوو بەدەست بڕۆ یارمەتی بدە ئەگەنا بە قسەی خێر ئەگەر هەیری هیچیت پێ نەکرا ئینسانی موسوڵمان یارمەتی دەری یەکدیە لە چاکە بەس ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کابرا دەزانی سوڕ دەچی زەلامەکی دەکوژی دەمارچەی پێمەدە پارەی پێمەدە سوڕ دەزانی دەچی مەشروبی دەخوا پارەی مەدێ سیارەی پێمەدە یارمەتی یەکدی مەدەن لە خراپە خۆشەویستان مسلمانایەتی ئیسلامایەتی دینداریەتی ئیلا نوێژی و ڕۆژی نییە کابرا نوێژی بکا و ڕۆژ بڕوا بکە کەمترین ئایەت لە قورئانی پیرۆز باس لە نوێژ و ڕۆژی و ئەوانە دەکات زۆرترینی ئاەتەکان باس لە ئەخلاقە لە قورآانێ زیاتر ئەخلاقە ئینسانی مسلمان دەبی ڕەوشت و ئەخلاقی جوان پێغمبەر دەفەرمێ سل الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق کە ئەمن خوای گەورە ڕەوانی کردیمە لە بۆ ئەوەی ڕەوشت و ئاکار و ئەخلاقە جوانەکان تەواو بکەم ئینسانی موسوڵمان دەبی دەست پاک بی دەبی ئەمین بی دەبی زمان پاک بی دەبی کەسایەتێکی جوان و ڕێک و پێکی هەبی ئەگەر ئەمە بەو شێوازەی بووین خوا لێمان ڕازی دەبی یا ڕەبی خوای لێمان ڕازی یا ڕەبی خوای جان عفومان بکەی هیدایەتمان بدەی یا ڕەبی خوای ڕێڕاستمان نیشان بدەی چاکەمان لەلا جوان بکەی یا ڕەبی هەرچی گوناح و تاوان و خەراپە هەیە لە بەرچاومان ناشرین بکەی یا ڕەبی ڕزقمان حەلال و واسع و پڕبەرەکەت بکەی ناموسمان مەحفوظ بکەی دین و ئیمانمان سەلامەت بکەی یا ڕەبی خاک و وڵات و نیشتیمانمان بپارێزی یا ڕەبی خوایە گیان ئەوەی دوژمنی دین و ژین و خاک و میللەتمانە هیدایەتی بدەیت ئەگەر شایانی هیدایەت نیە یا ڕەبی خوا لە ناوی ببەیت یا ربی خوایە ئەوەی دیفاع لە دین و لە ژین و لە خاک و لە میللەتمان دەکا دیفاعی لێ بکەی یا ربی خوایە گیان هیدایەتمان بدەی چاکەمان لەلا خۆشەویست بکەی هەرچی گوناح و تاوان و خراپەیە لە بەرچاومان ناشرین بکەی ڕحم بە داک و بابمان بکەی یا ربی ئەوەی ئەولادین ئەولادی صالحی پێ ببەخشی ئەوەی کەوایتی لە بۆی صالح بکەی یاڕەبی ئەوەی قەردارە قەردەکەی لەبۆ دەفع بکەی ئەوەی خەمەکی هەیە نەیهێری ئەوەی مراز و مەقسودەکی بەخێر لە دردا لەبۆی جێبەجێ بکەی خوایە شفا لە بۆ نەخۆشەکانمان بنێری یاڕەبی هەرچی دەرد و بەرا و نەخۆشی و ناخۆشی هەیە لە سەرمان لا ببەی دەرگاکانی ڕەحەمات و بەرەکاتی خۆتمان لەبۆ بکەیەوە یاڕەبی سزنی مەزلومی مسلمانان ئازاد بکەی یا ڕبی خوای عاقبەتمان خێر بکەی بە بەرشەو ڕۆژی جمعەمان بێخی خۆشترین ڕۆژمان ئەو ڕۆژەبی کە دەمرین یاڕەبی ئاخیر کەلیمەمان کە لە دنیا دەردەچین کەلیمەی لا ئیلاهە ئیلا اللە محمد ڕسول اللە بی یاڕەبی قەبرمان لە بۆ بکێ باغی بەهەشت یاڕەبی بە زمانەکی پاراو و بەبێ ترس و لەرز جەوابی مەلائیکەتەکانی ناو گۆڕ بدەینەوە یاڕەبی لە بن سێوەری عەرشی خۆت حەشرمان بکەی لەژێر ئاڵای لا إله إلا الله محمد رسول الله کۆمان بکەیەوە بە بەرشەفاعەتی حەزرەتی محمد المستەفامان بێخی صلی الله عليه وسلم بە دەستە موبارەکەکانی لەسەر حەوزی کەوسەرێ جامە ئاوەک بنۆشین یاڕەبی لەسەر پردی سڕات وەک بروسکە بمان پەڕێنیەوە بە بەهەشت و ناز و نیعمەتەکانی بەهەشتمان شاد بکەی یاڕەبی بە فیردەوسی ئەعلامان شاد بکەی لە عەزابی ئاگری جەهەنەم هەموو لایەکمان مەحفوظ بکەی یاڕەبی هەردەم و چاوەکی لێرە ئامادەیە ئەوەی کەوا دەمان بینی و دەمان بیستی لەسەر ئاگری جەهەنەم حەرامی بکەی بیکەیە جیرانی حەزرەتی محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم